Mbuya mono omogusii ominto naende ase kwabeta, inche noyomino omogambi o mbiro ngokoretwa nomoroberi bw'obosemi oyio ogocha kera ewiki. Rero igo nateba ng'a igo nkobeka chianga chia spot. Egekogera egento ekiya giachire gusii. Ekero nkobeka chianga chia spot, nekero egento ekiya giachire gusii eholiday eye ya Easter. Ntobwate omocheso okorokwu rugby seven oretirwe bosongo yaito. Egento ekio giatwagacheire erieta. Narora ekero mokorora Shabana yaito yachiete, yachire ande onsi, igo mokumoka mwensi pi, mwache ororo. Eki nekeoro gie kiang'aki, Omogusii ochakire korwanerera Omogusii omwabo. Ngaki ende ntwachiete masaku na rugby seven eye yaito. Abagusii tokaimoka korunywa orobio abande mompo ase abande gwapi, abanto bakamanya konyora amatoke akoonigwa, chinsaga gochia igaa, chiabukato gochia igaa, ebinto ebirangwati na amapera bigaichora. Abanto bakoborana ing'aki abagusii baategoka bonsi, ng'aki totategoke. Kobono, egento nkere ekemo kengecheti naende kegecheti abanto abange Abakenya na abande nakiretwe esimi korwa diaspora. Bakaboria iga, Ing'o orenge kooganaisia omo, omo, emechie ase eye, chioganaisa chinene chiarenge emechie ase eye? ya Rugby Seven yachete gusii, ning'o? Nkamanya konyora natomeirwe erieta erimo ri'okorokwa ng'a Kiba, Anthony Kibagendi, ogokora ofisi y'omo Deputy President. Anthony Kibagendi ekero kware gokora ebinto ebi, egento ntaete nkoborie ekemo neke, Abanto bande ekero omochie ase ochiire sobe buna bono ekero abanto bakoenda Nyeri, abande bachire Nakuru, abande bachire Mombasa, buna twachiete Masaku, organise us specifically bonsi pi barenge Abakamba. Intwe twachete oro bono goita chinkobi, na binto biaito bike. Bono ekero egento eke giachete kibaga endi naye nkoboria, Omonto eyouth, otari kori koorganize chiyouth chiamino, kibaga endi ankwagwere, ekero ogochi gotoretera chipukisi, otoretere charang'o, ng'a nebo bagocha gokora entertainment, nabo bagochi koba chiMC. Ntagete nkoborie iga kibaga endi, Ng'ai omonto buna Nyampane bachagete ebipindi ebikong'u bachiete? Roga roga omogaka oria nonya ogotire Fred Machoka Machoka ng'ai achiete ogotoretera babo chipukisi na charang'o. Inche ong'ira ng'ai narenge kwandoreire chiplatform chinyinge ngokora obo MC. Ng'ai babo Professor Ntupato bare ng'ai bachiete? Omong'ina egetena ng'ai achiete, nyamioro ng'ai achiete, marangeti ng'ai bachiete, chintatei na chinkong'u buna bab'omombinya ng'ai bachiete. Ekero okorora abanto bagokuura ng'a Uui, nonya ntokamaetire Agipia eyio, ekero okonyora omonto aa, omonto omino, kibageni. Eyio ebe emepira ebetete ense kabisa koguria ng'a Gooli, egekora gooli ere onto onye igo. Kwaigwa omontori bwe riko nomonya goteba ng'a kiabeire kiabeire abang'ina baminto, Sirori, sirori mwaediia ng'ombe nyamagoro ane, sirori mwaediia abanto, gwateria abanto ogotera kori banchete gose bamanyete abanto bonsi egetii gia giachangamoka. Aye ogachia gotorigeria babo chipokisi, bachia gokwanera babo maokoro, bachia gokwanera abagaka abakoro, ebisongo na ebiswaheri. Charango tagoisaneka ne chiadvert agokora, Koru chiabo chindamamirioni chomoka na ndai, abaari chachirisho, abaari gwapi. Naki gekora buna bono iga abasani baito abange, togoti gotema ng'aki tiga tocha amo. Toretwe nonya ne stand up comedy, abaikoi omoino iga gose kinyambi natomeke, igo babwate ecomedy yabo abagusii bagocha amo, abanto babo bagocha amo, bakwane ebinto biabo. Intwe ntobwati ase tokoumerana, ng'aka aa toganye tuleti night, esagasaga night, ntobwenete komanya ase togocha gekora bagoteba ng'aki, nonya na omogaka oria otebete ng'omosiki neriogo. Omogaaka oria acharenge omosike ne riogo. Ekero okogokigwa, entertainment, amatuko gako na komentekana amange ase ense ase aria Nyasae akoete. Aye ki bagendi aye, omanye korwa ororo, otige abang'ina baito mbabe ase kwegokia, ebichana biaito ebike mbibe ase kwegokia. Buna bono ekero okonyora ama, ama, amang'ana amange naro ororo y'egesongo, omogusi agoteba ng'a Chaka nkoba gegoake, ndika okoreta erieta ri'omogusi yaseke. Rero tu abatacheire ense, igo tobatindaete, iga erieta omogoye, iga erieta omoko, ki bagende binto ebi aye nkwana kobigwa. Honestly. Yaani ogochi gotoretera abanto korwa siko aaria, chibesa chitang'ana besa. Nabo naigwete nonya ne chindagera mogobe chigocha koriegwa ororo, ntoigwete ebinto mokorete. Security ntoigwete ase oruseti. Amang'ana e chitenti ntoigwete ase okaruseti. Amang'ana a transport, amang'ana a security, ki bagende gwatorerire down. Lakini ntaete ngosomera iga, Aa nkio, egekora bono ntobwate naintwe chistadium chiaito gosiaria egento buna eke ngeche kebe, naende gose kero kende netabekio nebansiasa. Beka abanto baito motwe egere na barabwo banyore aganto karia gake gagocha. Egekoera rugby seven tari mochiaso ogokorwa korwa nyamaka ore otoma aria gocha ime emekuba oma iga iga kianu ngume no. Oyi nomochiaso bono iga safaricom esponsete chibesa chire igoro bobe lakini aye oga choose kori nabanto baisiko. Bono inche nare gogotebia iga. Ase engencho ne abanto nabo barerete ng'aki tokwanere ki bagende moborie ng'aki Antony ki bagende. Banto mbaiyo bana banto mbaiyo bare gocha gotenenera kobwata rikonda erio. Gotororero toichire nki to nki togokora. Nkware koraborie orakore nonye bagoteba ng'aki soul searching oraborie ng'a mogusii onde nare tobwate oranyare goseki egeti ekegima akwane egesongo na egeswahili ogwateranie ekegusii. Ogwaterani nakwo kore egento ki'engencho. Ekero tokorora ebinto biachire na bono Zero Campaign, Beyond Zero Campaign bogere, Jarango iga akoirwa. Kwarora ogwaterania ekegera ororo. Gokoigwa Rift Valley, yabo stupid bairwa. Gokoigwa nkwerende moino iga Machakos, kwaigwa akamwana karia gagoteba ng'a iga ere yiere iga ere puru, ng'a ng'aki mogokora momanye ng'a naire onye tingotwara chingobeka chianga korwa igoro baka nse, chire echia yero. Igo nki nataka ngotebi eh nyamba na ominto oyonde kebagende ominto. Ankio, gokonyora ribaga buna erio ri'okobanga ebinto, nayerete omogusii omino, pamoja. Nkagerete eriogi eri bono kwariigure ng'a nonye gwakorete gwatereretie, ntomaete egento gwakorete, rakini tobase koirorera ngaki ende na mogusii onde nere ogochia konyora eopportunity buna eye igo y'okobanga ebinto biaito. Reta abagusii pamoja. Eng'aki eranyarekane buya buna bono iga, ekero ndaria narorire gose na Deputy Governor ya Kisii, Mangi nanchete emechie ya Tsanane, nanchete koreta abanto baito ang'e. Mangi, nekichano egeke ekere below fifty years, ekero nkorora komuya kochia aria nabo ngoteba ng'aki, Aye, omonto oria omochori bw'obosie aye, aye oria ogochora, reta erangi iga iga, chora omogaka mangi inde deputy gavana, nyechore iga iga ritoke, na moinoko iga nyechere abukato, iga iga obosio, mangi goika ochorwe naye deputy gavana yaito, ochorwe gose ne ne netunda nyanya, oe omwana oye chilifu isano, mangi tokonya gotonyora ase tore, tokogoitera chingobi gwatoa chilifu chilifu isano, lakini omwana bono buna oyo ogokwerigeria, eyio nero talent. Maanki gachorire ritoke ritomo ororo, nere nabakora ng'a ki? Bamitwe ne patriots, ne patriotic ya Gusii. Aba ebiongozi buna ebi togokwana, ntobwate the youngest sports minister oyotenenigwe egasi rero egecheta, naende ntore namatumaini ng'a nachairane. Abana bono buna baria toche bakoba empowered, we feel proud of them. So igo nki nare gokoorera ngoteba, abanto baria mwarerete mwensipi mogateba ng'a ki? Ki bagendie ominto? otachire isiko ria esansa, eh, otachire isiko ria esansa, mosomere osomere nabari bande, bigochi gokorwa gochia motwe. Ase bono iga, twagwanchaire, genderera omoroberi oyi lakini gokonyora ng'a 27 rende ri 22nd riria ekare efinals, nabo gotorangeria, ototestinge abananchi barore ng'aki namaene ntobwate abagusia abakong'u chiemsi, baraendie moyega mpaka abanto bagoke. Mbuya mono ase eng'encho mwabeire mogontegerera, Naye Kibageni namanyire kwaigure na oyonde omwana orimo nori mware kobanga nere namanyire mwaigure. Na abanto baria be diaspora naba ba representinire buna mwatebete mba representinge omoroberi bwa obosemia na omogambi o mbiro kwanera abanto baito toche amo. Mbuya mono ase encho mwang'aire ribaga eri abene nakwaneire amang'ana ara Kibi Seven na abanto baito moichore ororo ase obonge mo support etimu yaino. Ninche oyomino omogambi o mbiro. Mbuya mono.